Dikarim bêjim di serî de li malbatê dest pê kir. Ji ber ku her ku tu dibihîze qîmeta ku li hemberî muzîkê ji malbatê tê tu wisa teşe digre bi rastî jî. Ji ber ku li malbata min muzîk asteke de pir bi qîmet bû. Em li bajarê Tirkiyê mezin bûn, li Manîsayê mezin bûm, min li we derê xwe dê da. Lê dîsa jî bi zimanê dayikê û.

Axin ji vê derejî silav dişînim ji hemû girtiyên azadiyê re. Dikarim bêjin bi rastî jî bandorekê ku di muzîkê de li te dike ya ku tu ji biçûkaniyê dibihîze wî ji bavê xwe girtiye min jî bavê xwe girt bi malbatê de jixwe birayê min û Xwişka min jî karên muzîkê dikin. Yek keman lê dixe, yek jî çelo lê dixe. Baran û Şeval. Dikarim bêjim bi malbatî dest pê kir û anha jî qîmetdayîna li ser muzîkê bandorek wisa li ser min çêkir. Ez dikarim bêjim li Aram Tîgranê dozdeh saliya xwe de min dest pê kir û min dev ji Akademiya Zarokan min dest pê kir. Sê nêzî çar sal min xwend. Piştî we min dest bi Akademiya Mezinan kir. Min derbasî ma muzîkê bûm. Sîstemê jî min bi di dereceyeke de baş bi ser ketim dibistana Güzel Sanatlar a lê ez di wê demê jî bavê min her tim digot na gerek tu biçe saziyên me gerek tu biçe Aram Tigranê min car caran digot ez dixwazim muzîkê tenê konsantreyî muzîkê bibim muzîkê bixwînim û carna jî wisa ez min carna jî digot na ya belkî tu karekî din jî bike ka hinekî Biponije. Bavê min her tim wisa min bi rastî jî dibir rêyekê din na tê muzîkê bixwîne. Niha ez fêm dikim muzîk lê li ku derê muzîk li saziyên me muzîk di nav civaka me de muzîkê tê bixwîne. Li her derê min dikarîbû muzîkê bikira, min dikarî muzîkê xwe pêş bixista ama meseleya bavê min te li kîja saziyê

Li saziyên me bike na ez li sîstemê bixwînim bi rastî jî ez ê bi zimanekê ku ez fêr nebûme piştre fêr bûme ez ê karê xwe bikim. Çima ez zimanê ku piştre fêr bûme karê xwe bimeşînim. Ez piştî wê heta pênc salî li zarok mayê de berdewam dikim piştî wê tên ma muzîkê amûr hildibijêrin. Tu bi çanda xwe mezin bibe ew kes bi çandê mezin bibe bi zimanê xwe yê dayikê mezin bibe muzîka xwe bike ew Di pêşerojê de dizane wê ji bo civakê çi baş be. Vî tiştî dizane ji ber ku wisa têşe digire, wisa fêr dibe. Niha jî ez li Ma Muzîkê bi rastî û taybet saziyên me hiştiyê ku em mîsyona temsîliyeta muzîka kurdî bi rehetî û bi azadtir pêş bixin, bidin civakê. Ev ji ber bi rastî jî ji ber alîkariya wan û ji ber ku Perwerdehiya wan ku heta îro saz yên me, me anîne vê astê. Rêya min ê muzîkê ez dikarim bêjim min ji xwe anî ziman. Li malbatê dest pê kir, li cem bavê min dest pê kir. Lê ji bo ku tu bi awayekî profesyoneltir karê xwe bimeşîne dibe tu perwerdehiyeke bigire yanî ew hêstan rê da hêstên min perwerdehiya ku li malbatê dest pê kir. Ema piştî wê. Tu bixwazî vî karî bimeşînî dibe tu perwerdeyekî profesyonel bigirî. Bû şêwaza jiyana min perwerdehiya saziyên me. Ez dikarim bêjim bû rê rêyeke baş û ez pêşeroja xwe anha dibînim. Bi rastî jî herî da bi vê re girêdayî herî dawî ez çûm cem bavê xwe hevdîtine. Ya bavê min got di dilê min de maye min karê xwe yê muzîkê nemeşandiye ez deh sal e di zindanê de me. Lê ez her kêlê li vê derê stran dibêjim, dixwînim. Min dirêk bersiv da, min got wisa nefikire. Tu niha karê muzîkê li cem xwe valahî hîs dike. Tu dibêjî qeyn min vala hişt. Ez niha aliyekî dilê min vala heye li ser muzîkê. Lê min got em hewl didin. Tekoşîna me ew e ku em ê cihê te ku teval aştiyê em ê tije bikin bi malbatê, bi xwişk û birayên xwe. Bi rastî jî wisa kêliyeke de pir pir zêde kêfxweş bû. Ez ji bo wê îşte min xwest hûn di karê muzîkê de bin. Tu li karê komînê ez dikarim bêjim li malbatê jî dest pê kir. Ji ber ku em her çar jî karên muzîkê dikin. Em bi hev re dikin. Niha jî em karê xwe yê muzîkê dikin. Bavê min carna melodiyan dişîne, notayan dişîne, stran dişîne. Em di telefonê de qeyd dikin tiştên ku me qeyd kiriye em jê didin godarî kirin. Kêfxweşiyeke pir mezin e. Tişta ku bavê min hetiye vê aniye heta vê rojê vê demê tu êdî wê dimeşîne.